walla ba labi ita zuku wele wele yiva ni mi amukela ka day only channel that matters to watch laha hi nga kona ka n'wina mi nga kona la ka this video hi la ka mm, na butfuman on the call of course as you can see here on the screen uh, But futhi manje batela ku hi ta vulavurisana la ni nga invite munhu un'wana na un'wana so ni nga ku wa swi tsakela ku ta hi ta vulavula hi vukosi or vuhosi bya vatsonga hlanganisi na mina ka 0765661277 before va tivisa buti fumani ni ta kombela ku i ni hlaya comment ya vona leyi va nga commenta ka yona before eh, va ni fonela or hi fonelana eh a ni vulavula hi nota just to give a brief background a ni vulavula hi nota ku nota a nga a nga vuli ku vatsonga i i i va va wela hansi ka machanga va wela hansi ka mazulu so hosi ya hina i hosi ya mazulu leswi nota a nga swi vula se ni ku nota because a nga na vutivi byo karhi hi vatsonga hi just more of a commentator ka swilo swo tala so a nga vulavuli ngopfu hi swilo leswi hi mhaka ku hina hi na matwisiselo yo hambana ka leswaku se vona va ku i agree with him on this one shangani people come from soshangani who comes from ndwandwe tribe he left when shak

you want them to be under to be under him um before yakasotala but for man do you still stand with this statement
yeah i still stand with that statement all right ni kombela mi nyika mi ti tivisa ka vayingiseri na vahlaleri lava nga ri ku ni voneni la eh mayelana na ku just to know you better in terms of your background and regarding to what we're talking about today
okay uh hi me hi fumane khotso no maka magero so ni ta zama ku kombisa nyana ni ta tshama ni za nyana mara uh, ni ni dyondze xikolo ka mageva vhele ni suka and then ni ya xikolweni kwala joni mara a ni endla swa sweswi swa ku fambisana na swa tifilimi swa ku taniya mhm. so mina interest ngopfu ka ku siku rin'wana maybe ni nga tikuma ni humese kumbexana filimi ya mina swin'wana swa ku taniya And se ni sungula ku tirha ka industry ni tirha ka tin'wani ta tifilimi to karhi leti ni nga tirha ka tona so one thing lexi ni nga ka ni xi realize i ku as vatsonga like um swi swa matimu ya hina kumbe a ma well documented in a way ya ku ku na swa ku tala swa ku na sweswi swi nga mi tikela ku swi kuma swa vatsonga ku swi endlise ku yini swa ku taniya ku tlula tinxaka tinxaka tin'wani leti ti matimu ya toho ma nga well documented so. one of the things leswi ni xi hoxaka siku rin'wana evuton'wini i ku va ni ni va xiave ka ku ni document-a matimu lamawa na hambi ku ngo ko ku nga ri buku kumbe ku ri swin'wana swa tanihileswi ni nga ni nga kombisa ku ni le ka industry ya swa tifilimi ku maybe ku xotiwa something lexi nga ta kombisa matimu ya hina Vatsonga kumbe laha hi humaka koho tanihi Vatsonga so no la ku link-a swi leswi i background ya mehe na leswiwa namuntlha hi vulavulaku hi swona. mm. eh, swa swa swa swa swa history ya hina ya ya, ya hina Vatsonga so a ni tivi ku yi yi na fu background na yi na um ka ka ka la mi huma kona mi mi huma vuhosini kumbe vundhuneni kumbe njhani a mi humi vuhosini swi le kule na mina swa swa vuhosi mo mo aka tiko ya no ma no va ma aka tiko swi le kule nghola mina swa vuhosi okay now a hi vulavuleni hi mhaka leyi ne mm. leswi mpfalo swa swa nsirenga hi ku hi fanele hi discuss hi notha mara eh because conversation ya hina yi sukela kwalaya a swi na mhaka mara mavulavulelo ya yena i ri machangani eh hosi ya vo i mazulu so and loko a swi explain yena la i ri va suke la va suke la va va tikumela swindhavandawa swa vona that's how he explains it Notah Baloyi so n'wina mi ku mi pfumelelana na yena ku hosi ya hina i Mazulu if na hi fuyiwela ka kahle kahle hi Mazulu ku ya hi n'we mi ri hi Mazulu or kanjhani no a ni yo hi Mazulu mm. kahle kahle ku swi veka kahle nga ku I I agree with with a part of what he said because eh loko vulavula hi hi Soshangani Soshangani i ta a huma ka

a va a va hlula hinkwavo so a foma inani leyi namuntlha hi yi nga Zulu a swi nga ri hi ndlela liya khale a ku ri na ti ti-tribe to hambana to hambana hinkwavo va na a va na ti-paramount ta vona ku lava va tshama kwini lava va le kwini kwini so mhaka ya kona a ku ri timhaka ta nyimpi se ku dlayana dlayana ko ka ku nga va kona i kote ku hlula se lavaya se va bawa ka yena se a foma leswi a lava swoho leswi leswaku ti-tribe letiya hinkwato ti bawa ka yena mara Soshangane na na Mzilikazi Mzilikazi u vuye a baleka na yena a ya foma. a ya le a Zimbabwe la a nga fika a fumba inani ya Mandebele so Soshangana a famba i fambe na masocha yi a na vanhu lava nga famba na vanga no famba a yexe na yehe Soshangana because na yehe a na a na power kahle kahle a Soshangana so a na masocha ma yela ma famba na hosi se va fika va va va foma inani leyi namuntlha va nge i Machangani or a Maxangani leswi vo va swi vurisaku hi swo hi Xizulu so. Eyo ndzi vutisa ku Machangani mara Vatsonga a va ri koho kusukela khale na khale a va a va sungulangi laha kahle kahle vo mara tribe ya ya ya ya ya Machangani yi fike yi yi form-a hi that's why even na na vito ri tekiwe kusuka kwalaya so na vito ra ka Gaza leri hi tirhisaku namuntlha hi ku Gaza Gaza ri huma ko kwale cause a ku ri vakokwani I think ya.

I fike a a hlula hlula tihosi to i hlule tihosi to tala kwale eMozambique leti a nga ti defeat-a so na to ti bawa under yehe coz loko i i hluriwa kahle kahle a wu se a wu a wu a mi submit-a under yehe ni loko a ta na na kwale South Africa kwala a nga famba famba ko na va Libombo and stuff i kote ku hlula hlula ti tihosi to tala mara ku na lawa a a nga ka a nga wa hlulanga that's why va ha ri under va ha ri Matsonga ka ha ri na Matsonga ku tlhe ku va na na na na Machangani ka ha ri na ku hambana between the two. so matsonga they never had a king so machangani hosi ya voho i i i i i yes soshangani loyi se va nga teka na vito ra yehe cause hi nkarhi luwa loko mi mi va hansi ka hosi yo karhi se a mi teka vito ra hosi liya va na voho ku ku nga ma machangani cause va vitaniwa machangani hi mhaka ku hosi ya voho ku soshangani vito leri va huma kwalaya va machangani va huma kwalaya ka soshangani. so it make sense ku this thing xi se establish-e hi yehe kahle kahle ende i munhu loyi a humaku le a a a a a ri kwale na na va na vaxaka hi nkarhi nyana woluwa u huma a K_Z_N kahle kahle. Okay so i va ri yini like let's say let me just be off topic now loko ho teka the elected the elected members of parliament or the president together with them whoever has the powers va na matimba yo va nga cinca vito ra South Africa ri va maybe Fumile or something.
A va a va a va na I don't think va na wo matimba lawa. Va na wo they are permitted by the constitution. Ya ya okay ya loko constitution a ni la ku ta kwalani ka ku cause a ni a ni swi tivi loko if constitution yi ya pfumela ku va nga va va nga swi endla sweswo va swi nga debate-iwa kwale palamende and then yi winiwa ku swi swi jajiwa yi yi pfumeleriwa hi ku ya hi constitution. Yes so Munhu un'wana na un'wana loyi a va ku hosi-nkulu i na matimba ya ku nyika rixaka ra yena vito. So, Soshangane i nyike rixaka ra yena vito a ku Mashangane. A Mashangane. Mara point ya mina hi laha ka ku mi nge vuli mi ku hina hi ma phela munhu loyi a nga ta nga ta hi khonga loko a hi khonkhara a hi ku a hi nga exist we were existing hi mugangaganga hi switshukatshukani swa hina because i lwela yena a ku nga ri na hosi-nkulu as you say. Mara a famba a lwa na swihosahosana a hlula a chela phakitini a hlula hi because yeah a ri na matimba na equipment na masocha ya enough lama a ri na wona eh, i ntiyiso ma loko when you were existing you were not existing as uh, machangani you were existing as, as tsonga people and also the very same person a gwa ku yela a nga zangi na siku na ring a submita under the very same guy n'wina na va no tshami ku hi submita ka yena he refused to submit under shaka zulu meaning kuri you can't tell us kuri na wazulu because let's, let, let's be honest the reason why vanhu lava va ri mazulu i mhaka ku shaka zulu i kote ku lwa na tintaku tindzimana kumbe maguma lama ma ri ko guma ra ka ndwandwe a lwa na ro a wina a lwa na gonga leri guma leri a wina se a ku yini hi mhaka ku leri i rixaka ra mina swa ni swi vula kunene swa constitution ku na i ve na matimba ya ku nyika rixaka ra yena vito so na lweyi Shaka Zulu loko a hete ku lwa na vona hinkwavo a va khongela se i va endleni a va nyika a nyika rixaka ra yena vito a ku yini i Mazulu swi nga khathaleki ku na va Mkhize ku na va manimani ku na va Zuma hinkwavo va yini i Mazulu hi yena a nga va nyika rixaka kumbe a nga va nyika vito leriya and loko se a va nyika vito rero ra ku i Mazulu ni sure ku Soshangana a nga ri kona that's just be logic about it. because Shoshangan i baleke ku submit under because i think boye a pfumela ku okay a hi submit ni under balo se ya ku mm me ni nge pfumeli hi loko se a fuma a ti lwela tinyimpi ta yena kwala ku na yela ku fuma ya i ntiyiso wolowo vhele va teke identity liya eh, lava va va vitanaka n'wanzungu namuntlha hinkwavo ma ku va va submite va hluwini i va hluwini a misa loyi a mm, xaka zulu mm.

Ya a nga zanga a va a va andza Manzulu a a Ndwandwe kahle kahle. I Ndwandwe so Ndwandwe vuhosi lebyiya bya vona lebyiya because a va ri tihosi tihosi tihosi se dayimani luya i lave ku va hosinkulu ya vona a famba a lwa na tihosi letiya hinkwato letiya se a va hosinkulu se i nga kuma swa ku loko a heta ku va lwisa a va tshika okay salani mi fuma la mara hinkwenu mi la mi nga mi andza mina so mara loko a heta ku va nyika rixaka leriya ku mi Mazulu swa ku mi vana va mina i. lowa lweyi wa ka hina Soshangana he was no longer there because a swi tiva ku a nga ta lungha ku lwa ka he refused to submit and na n'wi luma swilo mo teka nsati a nga submit mi ta n'wi tshika so in conclusion ha believe ku hina a hi a hi mazulu we existing before the wars tate Yeah, u- ya lena I agree ku a a- a hi mazulu. Mm. yeah we understand the link between ku okay mhaka ya ku ka current generation hi na- hi twa nga ku loko xin'wana na xin'wana xi sounda like vo mukhids hi mhaka ku vanhu lava va ri mazulu and then u twa nga i- i mazulu u twa i vuzulu ku vanhu lava a va nga ri mazulu before vo lo endliwa vuzulu hi swihi xa ka zulu Ee va fike va ndliwa Mazulu hi Shaka Zulu ku na ko obvious a ni na hi na masocha man'wana obvious na vo va fike va hlangana na vavasati van'wani va lava nga hlangana na vo kwala va fika va tswalana se ku hlanganiwa ku va na mixture yin'wani leyi nga va ko. Ku fana na n'wina mi nga le mi nga le xilungwini sweswi mi ta vuya la Zulu la Zulu mi ta a nge a nge yi kholi le ndhavuko wa papa a swi kona sweswo na na na xo Xitsonga xa xa na xi xi na Xizulu kun'wana na voho ku na swo tala va nga swi teka from hina cause Matsonga. Because a ni Matsonga ku ri ti-traders hi nkarhi woluwa wa khale. So a ku a va hlangana na na na na tinxaka tin'wana maybe ma makula swin'wana swa ku taniya loko va ta laha va ta va ta endla ti-traders tin'wana ta ku taniya. So ku na ku na tin'wana swin'wana swa swa language ya hina va nga fika va swi teka na voho swi huma ka hina. Ku fana na a ni yingisela inani yin'wana swin'wana because va kombisa ku hina Matsonga na Mavhenda i hina hi ri one hi nga na. eya hi tiva golidi a ni hina nsuku so na mavhenda na huma na vito va xivhenda va ku vula nsuku mara ti-language leti nga la south africa hinkwato a ti na yona hina language golidi golidi va yi teka ka xilungu e va yi teka xilungu kumbe va yi teka ka xibunu va eh, i think matswana va yi teka ka xibunu so hina hina one cause hi hina hi nga hi nga discover na na lava so mara ku na leswi na hina hi nga fika hi swi teka ka voho ku fana na na xibala lexi a ni voho va hi sibala hi lava hlayela tihomu sweswo swa ku tanyana um se ku na swin'wana leswi hina hi nga swi teka ka vona vo ku na swin'wana na vo va va swi kuma ka hina kahle kahle so history ti-language leti somewhere somewhere ti na link hambi hambi swin'wana ka xixhoza swin'wana ka xi ku va ku leta etsinunghuni by the way swin'wana ta swi kuma ku na le ka xivenda wa swi twa ku leswi swa twala na le ka xitsongwana ta swi twa leswi like Eh. you will always pick those similarities in these african languages by the way ya vele ku- ku na ku na ku na link ka ka ka swin'wana swa swa- swa swa ku tala ma it's it's interesting i think conversation leyi it's interesting and uh, i can't wait ku twa na van'wana mavonelo ya vona ku van'wana va swi vonisa ku yini lava nga ta mi nga ta va foyinela mi va na conversation na vona and then van'wana ni vula ku ni dyondze swin'wana ni kote ku vona swin'wana so i think it's it's something interesting kahle kahle No, I think it was a beautiful conversation, but I say, hell,

yeah cause me ni a xi ko ni study swin'wana va i to the artist cause a ni nangu loko na ha kula ni nangu ku doho doho ni handza ku doho sweswiya ni endla sweswiya kahlekahle idea ku ku ndla tipopayi swin'wana swa ku taniya mara since mi swi tiva ka ka tifilimi ta ku tala va tirhisa ti-visual effects ku ku ku ku ndla ti ti ti ti maybe like va lava ku ndla ti-explosion va bulusa mindzilo or timpfula or mm. se swo tala ku fana kumbexana u kombisa timovhi to fana na va king kong mm. uh, obvious ku fanele ku ndliwa character leya king kong se xo xo xo ndliwa is like uh, hey na ti-third artist and then mm. na yin'wana ya film leti nga ni nga na ni nga va xavi ka to uh, ya savage duty i think a ku season two because a ku na movha leyi fanele yi kuma accident sweswiya so a yi fanele endla car crash na ti-explosion movha leyi buluka ku huma mindzilo mm. because even now like hi le busy na na xaka hi lembe two so ni ndla sweswo swa ti-visual effects so okay. which means ku ni ta ni ta munhu loyi a tivaka swa swa cinematographer like swa ku xuta xuta na yini na yini because maye a a ni xuti na vo hi sendela ti-footage leti vana va va va va ti xutile and then hina ivi hi edita hi hoxa leswi va va va va swi lava maybe like mi kuma ku ti-set extension mi kuma ku fana na na swa swa swa swa swa xa ka lembe mi kuma ku va xute ku nga ha na vanhu va ku tala mara va na va na vanhu va ku tala masocha lama ma tele so swi sweswo swa na na swi kota ku swi endla so kahlekahle le as U_S_A hi ku like it's it's a good thing coz hi ngo kuma ku va na connection mi kuma munhu un'wana la a nga a nga good ka swa ku direct-a kumbe swa ku xuta swa ku fana na sweswiya ku ku va team work coz at the end of the day I think creativity it's a team work kahlekahle a swi swa munhu wun'we.

Ya a ni na swilo swa Facebook mara ni va ni teka vhiki nyana ni huma ka swona so a ni na swona at the moment so no no vona LinkedIn mfumo a ni nga khotsa ka ka LinkedIn. Oh, okay.
How does the profile look like? You'll find a lot of people who are unemployed there on LinkedIn. Vula oh, profile ya nta picture ni ya nta msenda picture mi. Yeah, all right, yeah.
Na na na YouTube channel na yona a na posta vela na ku ndla sungula ku ndla swi swa me mi binti and me ta ndlela ti ti ti ti ti tipopayi like swa ku fana na sweswiya so and i something lexi na ha lava ku xi sungula that's why ni create-e na YouTube channel mara yo va na content ngopfu sweswi vito ra channel ya tshama ni karhi ni cinca tiva nga ku fumani i fumani ya khotso ya nga ku fumani ya khotso please mu comment hi link la loko video leyi huma ni ta yi phina ya kasi swi ko vona ti behind the scene i think ku ta ku ta xaka hi neve season one behind ma ta ta send okay wezi ya mi hlayisekani khensa nkarhi wa n'wina ku mi hi xerela wisdom ya n'wina nkomi swinene no nkhensa swinene tanko
hi khensini loko na n'wina if you want to come share your views ka vukosi bya vatsonga swin'wana na swin'wana swi mi lava ku hi xerelaka swi mi lava ku swi va public hi kumeni ka 0765661277 mi nga tirhisa nambara leyi ya futhi ku joyina vakhandli group

a ni nge swi tshiki sweswo anyway mayi vava hi mina jaha ri kula hi mbaca hi mina than na xi tivi wa lava a wu lavi i ta ku boh.